Gudden Owend bei Dikrich TV. 2017 krut Dikrech e richteg grousse Kino. Aus dem ale Ciné Scala am Zentrum mat nëmmen engem Sall ass deemools de Kinoskomplex ginn, wéi mer en haut kennen. De Ciné Scala, deen zielt elo no bäi 100.000 Visiteuren am Joer. Déi Leit, déi de Betrib fir d'Gemeng geréieren, hunn also ëmmer genuch ze dinn. Mir hu fir Iech e bëssen hannert d'Kulisse vum Kino gekuckt. De Ciné Scala gehéiert zum Réseau vun de Regionalkinoe Cinextor. Zil ass et dobäi no beim Client ze sinn, Proximitéit gëtt hei grouss geschriwwen. Am Ciné Scala gi wuel all Blockbuster gewisen, awer donieft och vill Filmer projezéiert wou op Invitatioun lafen an e ganz cibléierte Public uschwätzen, wéi zum Beispill hei beim Holocaust Remembrance Day vum Zentrum fir politesch Bildung. Fir dat alles méiglech ze maachen, sinn hannendrun en permanence eng 20 Leit am Asaz, ugefaang bei der Responsabler vum Kino. Dat ass elo esou, datt ech mech eigentlech ëm déi Saache këmmeren, déi een, de Client net esou direkt matkritt. Dat ass haaptsächlech d'Programmatioun, d'Organisatioun vun e bësse méi spezielle Seancen, déi elo zum Beispill just bei eis am Scala lafen, nik an eisem ganze Réseau. Ech maachen dann och déi, déi Saache wou relativ wichteg sinn, ewéi Keess kontrolléieren, e bëssen den Iwwerbléck behalen iwwert d'Visiteurszuelen, All déi Statistik, déi am Hannergrond passéiert, mee haaptsächlech wierklech d'Programmatioun an d'Horairen an déi Saachen. Donieft falen awer nach vill aner Tâchen un. Hei gesi mer zwee vun de Mataarbechter, déi probéieren, eng vun den Tëleeën aus dem Hall nees un d'Goen ze kréien. Am Ciné Scala muss jiddereen e bëssen alles kënnen. E ganz wichtegen Deel ass och d'Keess, wou dräi Dammen domat beschäftegt sinn, d'Commandë vun de Produiten ze maachen, Popcorn ze preparéieren an d'Vente vu Popcorn an Ticketen z'assuréieren, grad ewéi de Kontakt mam Client. D'Filmer, déi am Kino gewise ginn, kommen haut all iwwer Mail eran. Duerfir muss et och Leit ginn, déi d'Filmer eroflueden, de Montage vun den Trailer a Reklamme maachen an awer och herno d'Seancë programméieren, wann dat bis gemaach ass. leeft am Prinzip just e Programm of. Dat leeft an der Reegel automatesch. Dat gëtt am fréien Nomëtte lancéiert an dann leeft dat, wann alles gutt funktionéiert, leeft dat automatesch of. Dat heescht, vun deem Moment un, wou eng Séance ufänkt, wou d'Luuten ausginn am Sall, wou d'Dieren zouginn, wou d'Bande-annoncen ofgespillt ginn, d'Reklammen ofgespillt ginn, de Film gestart gëtt, Bis dann zum Schluss, wou d'Luuten erëm uginn an d'Dieren erëm opginn. Dat sinn alles Befeeler, déi an enger Playlist dra sinn. Geet an der Reegel och automatesch, ausser déi speziell Eventer, wou encadréiert sinn. Dat maache mer natierlech alles manuell dee Moment. Dat maachen dann d'Leit an der Projektioun. Zwou Persoune këmmere sech ausschliisslech ëm d'Projektioun a Montage vun de Playlëschten a Seancen. Villes am Betrib vun engem Kino ass fir de Public also net wierklech siichtbar. Dat awer, wat ze gesinn ass, ass fir si extrem wichteg. Fir d'Propretéit ze garantéieren, muss dann och jiddereen emol eng Hand mat upaken. Bei ronn 100.000 Visiteuren am Joer keng kleng Aufgab fir déi 20 Leit Personal am Kino, déi just zu Halschent aus feste Mataarbechter bestinn. Déi aner si Studenten, déi nëmmen owes a Weekends schaffen. Als Deel vum Réseau vun de Regionalkinoen steet d'Zefriddenheet vum Client awer am Virdergronn an dierf deemno op kee Fall vernoléissegt ginn. Mir sinn méi no bei de Leit, mir hunn eng gewësse Proximitéit zu de Leit, mee mir halen och ganz vill Wäert op Qualitéitsstandarden, wat d'Projektioun ugeet an och wéi een an engem Sall sëtzt, wéi dee Sall ausgesäit. D'Propretéit, ganz wichteg, gëtt och eis ëmmer gesot vun eise Clienten. Frëndlecht Personal, et ass iwwerhaapt nach Personal do, et gi ganz vill Clienten, ganz vill Kinoen mëttlerweil an Europa, déi complètement à distance gesteiert ginn. Dat heescht, do si just nach e puer Studenten, déi eng Kees maachen, wou ee Popcorn kritt an esou weider. De Rest gëtt alles à distance geréiert. An de Ciné Scala wäert och weiderhin e Kino vun de Leit fir d'Leit bleiwen. No de schwéiere Pandemie-Joren ass de risege Succès vun den Ufanksjoren zwar net méi grad dee selwechten. Fir déi, déi d'Organisatioun hannendru garantéieren, sinn d'Aufgaben duerfir awer elo besser ze bewältegen an d'Zuschauer domat nach méi. zefridden ze stellen. Zanter 2008 ass am Ciné Scala och eemol am Joer den Dikrecher Filmdag, op deem den nationale Concours fir Amateur-Cineasten ofgehale gëtt, deen d'Fédération luxembourgeoise du cinéma d'auteur, FCDCA, schonn zënter Joerzéngten organiséiert. Och bei der 71. Editioun Enn Oktober huet de Filmfestival nees mat ganz originelle Produktiounen iwwerrascht. 28 Produktioune goufen dëst Joer um Dikricher Filmdag gewisen. Siwe vun zéng Präisser goungen dobäi u Jonker. An der Kategorie Jeunesse goufen et gläich dräi Präisser, awer och doriwwer eraus konnte si glänzen. Et war ganz onerwaart, ech hu mer dat guer net erwaart, mee et war ganz iwwerraschend an mir hunn eis alleguerten erfreet, well ech gesinn dat net nëmmen als Präis fir mech selwer, mee och fir meng ganz Ekipp, well natierlech ass et net méiglech ouni meng ganz Ekipp an dat war wierklech eng super Freed, guer net erwaart, awer jo ganz ganz frou. Le Passager Rouge handelt vum immaterielle Wäert, deen en Objet kann an eiser materieller Welt hunn. Mat dësem Film konnt de Ciné Videoflash Réiserbann de Präis fir de beschte Szenario mat heem huelen. Donieft krut dësen déi drëtt Plaz an der Kategorie Jugend an de Coup de coeur du président. Si ne voit parce qu'on voit que ce qu'on avait fait, les autres ils comprennent, ce qui n'est pas toujours

Ganz grousse Gewënner vum Concours ass awer dem Elena La Balestra vum Studio 816 säi Film Nous sommes les hommes, deen engersäits den éischte Präis an der Kategorie Jeunesse krut an och zum beschte Film vum Festival ausgezeechent gouf. De Präis konnt hatt leider net selwer entgéinthuelen, seng Renommée am Land an doriwwer eraus ass awer schonn am Gaang ze klammen.
Awer mir waren elo an de leschte Joeren, ware mer e bësse, Jugend huet gefeelt. An do si mer am Gaang elo och mat Lycéeën, Lycée Robert Schuman an esou weider, fir mat deenen zesummen ze schaffen, fir datt mer méi Jugend, well mir ginn alleguerten e bësse méi al a méi wäiss hei uewen, hä, a mir si méi esou aktiv dann an de Filmer, dofir muss mer Jugend kréien. An ech hoffen, datt der Jugend dat gefält an datt si och an Zukunft do wäerte matmaachen bei eisem Déngen. Dat ass dëst Joer fir d'éischt, datt d'Halschecht Jugend ass, dat hu mer fir d'éischt. An si, déi Jonk, wëssen ze schätzen, wat déi al Hären hinne mat dësem Concours méiglech maachen. Ëmmerhin ginn déi bescht Filmer och nach op aner wichteg Concourse geschéckt, wéi dee vun der UNICA, deem gréisste Concours fir Amateurfilmer an Europa. Je pense que c'est très important parce que ça donne la possibilité à tout le monde, au public du Luxembourg de pouvoir partager et de pouvoir, Aussi, aussi prendre en regardant les autres films, de prendre des, des petites choses qu'on voit et utiliser les nous-mêmes. A menger perséinlecher Erfahrung hunn ech gesinn, dass och meng Kollegen an esou weider, et gëtt een ëmmer méi interesséiert u Filmer, och wéinst de Social Medias zum Beispill, do gëtt et och méi, méi interaktiv an et gëtt och ëmmer méi einfach mat den Handys a mat der Technologie, déi mer zur Verfügung hunn, gëtt et ëmmer méi einfach a méi accessibel zu de Jugendlecher. An dofir fannen ech, datt et eng staark Influenz huet haut an eisem Liewen, zemools mat de Medien, déi et bal iwwerall gëtt. An dat fannen ech eng ganz gutt Saach. Nieft de ville flotte Filmer vun deene Jonke konnten natierlech och rëm déi al Huesen am Geschäft trompen. An der Kategorie Informatioun de Guido Hesen an de Jean Reusch mam leschten Appell. An der brittescher Arméi war de legalen Alter fir am Ausland ze kämpfen 19 Joer. An der Kategorie Fantaisie d'Susi Sommer mam Film Héritage.
Il est là, là, il est en toi, en toi, le pays. An de Präis fir déi bescht historesch Dokumentatioun goung un de Guy Flammang fir de Film Frauenkirche Dresden. Direkt Nieft dem Ciné Scala an der Seeërei gouf et Ufank November eng Neioplag vun der Soirée Cubaine. Eng éischte Kéier war dëse flotten Danz a Musekowend jo 2023 vun der Integratiounskommissioun an d'Liewe geruff ginn. Déi Kéier hunn d'Kommissioun fir dat interkulturellt Zesummeliewen an d'Kommissioun fir Chancëgläichheet d'Soirée mat latäinamerikaneschen an afro-karibesche Rhythmen

Den Adler Fight Championship, zweemol am Joer an der Seeërei, zéit ëmmer nees vill Unhänger vum Muay Thai Kampfsport op Dikrech. Den 12 Oktober awer war et en nach méi besonneschen Event, de Wisdom Dragon Academy Club vun Dikrech hat nämlech Enn September, kuerz virdrun also, säi laangjärege President verluer an d'Meeschterschaft déi Kéier an Erënnerung un den Emile Leichen ausgedroen. Muay Thai ass weltwäit um Kommen. D'Zil vun der Flamm, der Lëtzebuerger Kampfsport, Laut d'Federatioun ass et dëse Sport sou grouss wéi de Karate ze maachen. Kompetitioune wéi den Adlerfight hëllefen deem Zil méi no ze kommen. Sou e Championnat, ech soe mol, där ginn der vill hei zu Lëtzebuerg, ginn der ëmmer méi am Muay Thai. Mir si relativ eng rezent Sportaart déi sech hei verbreet. Eis gëtt et schonn e bësse méi laang an eis geet et drëms mat deene Championnater d'Kämpfer, d'Athléten hei zu Lëtzebuerg, esou staark wéi méiglech ze maachen, datt déi Erfahrung kënne bréngen a leeschte fir da spéider op Europameeschterschaften ze goen. An eist grousst Zil ass am Fong doduerjer eis Leit op d'Olympesch Spiller och kënnen ze schécken.
Muay Thai ass beléift. Den Adlerfight Championnat zweemol am Joer an der Seeërei bréngt et dann och fäerdeg, Leit vun iwwerall hier unzuzéien. Esou eng Competitioun verlaangt allerdéngs vill Asaz vun de Leit aus dem Wisdom Dragon Academy Club zu Dikrech. Mir fänken schonn en halleft Joer am Viraus un, fir d'Leit ze sichen, fir dat si sech kënnen och preparéieren. An dann déi richteg Preparatioun ass dräi Wochen am Viraus, all Dag. Also all Dag kommen nei Saachen, wat ee sech iwwerleet, Ei, dat kéinte mer man, dat kéinte mer nach man. An dann ass et extrem. An déi lescht dräi Deeg ass. pure Chaos. Dës Kéier war alles nach vill méi chaotesch. Nëmmen e puer Woche virum Event hat de Wiss dem Dragon Academy Club säin Haaptmann verluer, den Emile Eichen, deen de Virgängerclub virun 41 Joer gegrënnt hat a sech zu Lescht fir den Adlerfight-Championnat staark gemaach hat. Il s'appelait et il s'appellera toujours Emile.

Et, si vous permettez, pourquoi est il Haut de vos applaudissements?
Et war schonn en zimlech emouvante Moment fir den Ufank vum Championnat. All d'Leit aus dem Veräin, zesumme mam Emile Eiche senger Famill, him eng lescht Éier erwisen hunn. a sech duerfir all zesummen op der Bühn versammelt hunn. Den Emil war eng Persoun, déi wierklech fir de Kampfsport gelieft huet. Den Emil wollt ëmmer, datt mir extrem gutt Kämpfer hunn, net nëmmen an eisem Club, mee och national. An hien huet sech wierklech ëmmer engagéiert an deenen anere Clibb, souguer am Ausland, fir Leit ze fannen, fir Stagen ze maachen hei zu Lëtzebuerg oder datt mir dohinner ginn, fir datt d'Athleten esou gutt wéi méiglech ginn. Dat heescht, fir hien. war deen Event hei am Fong eppes immens Grousses. Mir hunn fréier am Club oft d'Landesmeeschterschaft am Taekwondo organiséiert an mir hu lo mëttlerweil ee vun deene gréisste Muay Thai Eventer hei zu Lëtzebuerg. Esou ee Mann mat esou engem Wëssen, esou engem Charisma ze verléieren ass wierklech fir de Lëtzebuerger Kampfsport menger Meenung no en immens grousse Tâche. Hie war eis Stëtz. Bei allem. Also wa mir e Problem haten, hunn ech drëm gekëmmert an dat feelt eis awer zum Deel.
Gutt Nouvelle fir de Conservatoire National de Véhicules Historiques. Fir d'Expo mat de Modeller vum franséischen Autodesigner Robert Opron krut de Musée elo dëse Mount de FIFA Culture Award an der Kategorie Dedicated Service. D'FIFA, dat ass d'Fédération internationale des véhicules anciens, an de Präis, déi international Unerkennung fir den onermiddlechen Asaz vun der CNVH asbl. D'Gebuertsdagsjoer schéint fir de CNVH e Glécksjoer ze sinn. Viru kuerzem konnt de Musée nämlech och eng Acquisitioun vu groussem historesche Wäert maachen, de Cooper 500 MK2, deen 1951 de Grand Prix de Luxembourg gewonnen huet. Stad. Mir waren dobäi, wéi den Auto eng éischte Kéier dem Public presentéiert gouf. D'Ekipp vum CNVH war nawell zimmlech houfreg, wéi si den 19 September hiren neie Cooper 500 MK2 presentéiert huet, dee si an England opgedriwwen hat. Den Englänner John Cooper huet dëse Modell nom Zweete Weltkrich en Serie fir Formel-3-Coursen entwéckelt wou dëse wéinst senger Schnellegkeet a senger gudder Stroosselag ee Succès nom aneren agefuer huet. Den Autosexpert Maurice van der Breghem, dee selwer Coursë mam Cooper 500 MK2 gefuer ass, huet dem Public am Interview alles iwwer déi grouss Cooper-Zäit an dee ganz spezielle 500er verzielt. Duerch de Maurice van der Bremt war de CNVH och op en Historiker gestouss, dee konnt confirméieren, dat et sech beim 500 MK 2 aus der Expo tatsächlech ëm deen Auto handelt, deen 1951 de Grand Prix de Luxembourg gewonn huet. Domat war kloer, datt de CNVH dëse misst zréck op Lëtzebuerg bréngen, esou en historescht Stéck fënnt een net all Dag. Fir eis als Musée oder als Conservatoire Ass et natierlech, soll ech mol bal e Lotto gewënnen, dass grad deen Auto, deen 1951 de Grand Prix heiheem gewonnen huet an e ganz flotte Palmarès huet, dass mer dee elo fonnt hunn an dass mer och mam Verkeefer eens gi sinn. Dat ass natierlech en enorme Moment an dat ass wonnerbar. Dat ass wonnerbar fir Lëtzebuerg a fir eise Patrimoine. An der Zäit huet de Cooper 500 Masse vu Leit ugezunn an och Haut nach ëmmer huet dësen Auto fir Rennsportfanatiker eng grouss Bedeitung. Datt elo awer de Gewënnerauto vun 1951 kann zu Dikrech ausgestallt ginn, dat ass fir munchereen bal net ze gleewen. Dat ass natierlech d'Zäit zréckversat vun deem Moment, kann ee sech virstellen. Ech soen nach haut, déi Grand Prix de Luxembourg waren déi meeschte Leit, Zesummekomm fir eng Sportsmanifestatioun seit jee zu Lëtzebuerg. Do haten déi eng schreiwe vun 20, déi aner vun 30.000 Leit. War kloer, nom Krich war net esou vill do. Et war net all Dag eng Course am Formel-Éide op der Tëlee a sou virun, dass d'Leit do komm sinn. A wann dee Auto do haut rëm hei ass, da gluckst d'Häert an ass een do dobäi. Net fir näischt plangt de CNVH duerfir och am Summer 2025 e groussen Event ronderëm de Cooper 500 MK2. Also Aen an Oueren ophalen, do kënnt Dir dëst besonnescht Stéck sécher nach genuch bewonneren. Bis dohin soll am CNVH dann och nees eng nei Ausstellung am gaange sinn. Dobäi wäerten zimmlech sécher italieenesch Oldtimer am Fokus stoen. Grond sech ze freeën hunn och D'Spillschoulkanner vun Dikrech, vun haut un nämlech, dierfen si ausserhalb vun de Schoulstonnen op eng ganz nei Spillplaz goen. Hei d'Biller vun deem wat si dobäi erwaart.

Zanter dem Mäerz 2024 gëtt et keen Ënnerscheed méi tëscht Fleegeheem an Altersheem. Dëst sinn elo Structures d'hébergement pour personnes âgées. 56 där Strukture ginn et am Land, zwou dovun zu Dikrech. Haut presentéiere mir Iech fir d'éischt d'Haus Servior bei der Sauer, dat sech ewell Maison des Aînés nennt.
Do ass d'Sauer, et ass eng schéi Vue. Mee jo ech war, mäi Mann ass gestuerwen an dunn war ech nit gutt, ech war krank an ech. Konnten mi leng doheem sinn an du sinn ech op Dikrech komm. Gefällt mer ganz gudd an et ass alles tiptop an mir léieren vill nach. Ech hu geléiert, ech hun strécken, ech hun elo 8 Pulloveren gestréckt fir déi Kanner vun den déi ënnert der Bréck sinn. Fir elo den Niklosdag, an mir strécken alleguer a mir maache Kiewercher, mir flechten, mir gi mat de Bengelen, mir maachen alles, mir sinn ëmmer ënnerwee. Also ech sinn nit oft um Zëmm.
Wéi fannt der dat Ugebuet vun der Epicerie hei? Et ass wonnerbar.
Et ass fir déi Bewunner hei. Déi kréien alles wat se brauchen fir den tägleche Gebrauch esou. Et ass tiptop. Wat hutt der iech dann elo haut geholl? Wäffeljach, déi si gutt, wann Besuch kënnt, elo fir den Dammen ze ginn.
D'Philosophie vum Haus ass am Fong gol, datt mer kucken, eise Bewunner et esou agreabel wéi méiglech ze gestalten. Dat heescht, datt mer kucken, fir hinnen déi néideg Ënnerstëtzung an hirem Alldag ze ginn, dat geet vun enger regulärer Grondfleeg bis iwwer méi technesch Akten, wa mol e Verband eppes ze maachen ass oder et Medikamenter ze ginn, respektiv awer och fir ze kucken, fir e Maximum d'Autonomie, vun eise Bewunner ze stimuléieren.
Ok Monsieur Theisen, gutt a kloer. Gutt a gutt kloer. Jo. Ech stellen Iech well mol nach e bësse méi Widerstand an. Dir hat Iech jo well warm gefuer. Well kommen mer mol e bëssen de Bäreg rop fueren. De Monsieur Theisen huet grad e bëssen Kraftaufbau un huet grad vill Gleichgewichtstraining bei us gemaach als Sturzprophylaxe, dermat hien ëmmer sech flott opfänke kann, falls säi Gleichgewicht mol e bësschen an d'Schwanke kënnt. Dat ass fir mech e Plus, ja. Jo, ech brauch net kee grousse Schwong, mä dat heie geet mir duer. An ech hunn e gutt Kiné, Déi mech betreit an esou weider. Mär zwee fueren wonnerbar dran, jo. An dat ass ganz. Well de Kiné an de Client mussen zesumme schaffen, soss gëtt et näischt. An dat ass bei eis de Fall.

Madame Scholtes, ech moossen Iech de Bluttdrock. Mir maachen vu Kierperfleeg bis Undoen, Iesse ginn, awer och all déi medezinesch, mir ginn Pëllen, mir maachen Verbänn, jo a bëssen am Fong wuel alles. Mir gesinn de Mënsch als Ganz. Et ass schonn bësse programméiert, mee mir kucken zwar ëmmer nom Wonsch vum Bewunner, mir kucken och eben wéi sech d'Situatioun ännert, ob eng Verschlechterung do ass oder ob den Dokter eppes ännert. Bon, mir kucken awer schonn de Mënsch selwer. Also et baut ee schonn eng Relatioun ëmmer mat de Leit op. Ech mengen, kënnt een net eran an d'wäscht een de Mënsch an geet erëm fort, schwätzt ee schonn mat de Leit an freet ee wéi et hinne geet an kuckt ee jo de Mënsch och. Wann wann se eng Suerg hunn, kucke mer jo och no dat. Also mir maachen also wierklech alles am Fong, de ganze Mënsch, net nëmmen de Soin. Soll ech Iech begleeden? Da kommt, da kommt, ech begleeden Iech.

Datt mer déi Reglementer respektéieren, frësch kachen, jo, an datt mer e genaue Calcul maachen. Mir hu vun der lëtzebuergescher Kiche bis op déi franséisch Kichen, haut hu mer zum Beispill eng griichesch Zalot, mir ginn nach e bëssen an déi mediterran Säit, jo, also e bësse vun allem. Saisonsméisseg gi mer och, do hu mer zum Beispill, wa mer elo an der Aprikosenzäit sinn, hu mer Aprikosen drop, wa Kiischte kommen, Kiischten, oder wa Geméiser sinn, dann déi Zoppen jeeweils. Mir hunn eemol am Mount de GT-Menü. Deen ass all Mëttwoch, all éischte Mëttwoch vum Mount. An do setze mer eis mat engem gewësse Groupe de travail zesummen an dono kucke mer déi nächst fënnef Wochen, wat dann alles um Menü wäert stoen. Gi mer dat alles zesummen duerch, ob et ok ass oder net, an dono maache mer d'Ännerungen och jee no Wënsch vun de Clienten. Wichtig ass, datt alles mëll ass, datt alles mëll gekacht ass. A wann s de schonn do, jo, do bass de schonn am Fong op der gewonnener Säit, wann s de wierklech alles gutt knabar hues.
Et geet drëms, dass en d'Leit dann nach eebe gutt mat de Fangeren a mat den Hänn kënne schaffen a selwer eppes kreéieren. An dat mécht hinnen dann einfach esou vill Freed, selwer nach eppes ze maachen. Si maachen och déi Kierf fir nei Bewunner, déi ukommen, einfach als klenge Present. An dat deet hinne gutt. Voilà, et sinn ëmmer lëschteg Ronnen, fir zesummen ze poteren, zesummen eppes ze kreéieren an eben fir déi nei eppes schonn ze presentéieren. Voilà. Also mäi Mann ass fir 4 Joer gestuerwen an dat ass eng grouss Häerzeleed an dat iwwerkënnt mech heiansdo ganz ganz ganz ganz vill. Mee dir probéiert awer positiv domat ëmzegoen, trotzdem nach Spaass ze hunn? Mir sinn och därmoosse gutt mateneen. Hei ass et gutt, eise Serveur ass gutt an eist Personal, muah!
D'Liewe bei eis am Fong an der Struktur, dat soll Spaass maachen. Dat heescht dofir och, niewent jo méi reguläre Saachen, déi dozou gehéieren, fir eise Bewunner fit a prett fir den Alldag ze maachen, hu mer eng ganz flott Offer u verschiddenen Aktivitéiten.

Mein Numm ass Kesslin an dat ass Marianne an mir sinn vum dem Amical. Mir si benevole hei an mir baken all all Woch fir déi Pensionären hei an mat de Pensionären och an mir verkafen de Wäffelcher fir 3 Euro e Tut an mir hu grousse Succès. Déi ginn ëmmer verkaf an mat de Suen, dat mir erakriegen natierlech net nëmmen just vum Wäffelcher, mee och vum Don, Wann d'Leit stierwen am Haus, da kënne mir vill Concerten, Ausfluche ginn, op Mari Astrid mat de Leit ginn, op Schueberfouer ha an jo dat ass einfach flott. Mir maachen dat zäit Joren hei.
Ichtens fannen ech et besser esou ënnert de Leit ze se wéi leng am Zëmmer ze sëtzen an d'Zäit geet méi séier rëm. D'Personal an alles ass frëndlech mat engem, ech ka mech guer net bekloen. Feelt äis hei un näischt. Mir setzen äis an den Dësch, d'Tellere se gefëllt a mir gi vu moies bis owes verwinnt.
Gudden Dag ass am Fong gol wou ech owes heem fueren an ech weess datt mer gekuckt. Hunn, dat Beschtméiglecht fir eis Bewunner ze maachen. An op där anerer Säit, wou ech awer och mierken, datt eist Personal och Spaass a Satisfaktioun beim Dag hat. Ech mengen, mir hunn op där enger Säit eis Bewunner, wou mer och vill Leit mëttlerweil drënner hunn, déi wäit iwwer 100 Joer si An dann hu mer natierlech och am Beräich vun eise Mataarbechter heiansdo och ganz, ganz jonk Leit, déi mer astellen. An do kann deen Austausch zwëschent enger méi eelerer Generatioun an enger jonker Generatioun heiansdo ganz, ganz flott sinn. Dat sinn deelweis och Wäisheeten, déi mer do mat op de Wee kréien, wat och flott ass, fir ze kucken am perséinleche Liewe e bësse dovunner ze profitéieren an och dovunner ze liewen. An ech denken, dat ass wierklech dat, wa mer déi Zesummesetzung hunn zwëschen all deene Parameteren, déi zesummekomme wou een owes mat engem gudde Gefill dee Moment heem geet.
D'Amis de l'Orgue vun Dikrech sinn en déck aktive Veräin, organiséieren all Mount en Uergelconcert mat engem aneren Organist, fir och de Grand Public an de Genoss vun där schéiner Uergel an der Parkierch kommen ze loossen. Am Oktober awer, do haten si ee méi spezielle Concert. An der Serie Grand Récital haten si de Paräisser Organist Nicolas Buchet invitéiert,

mam Ensemble Vocal Cantica an engem Concert zesummen erliewe konnt. De Nicolas Buché sengersäits konnt et kaum erwaarden, zu Dikrech ze spillen, wéinst der schéiner Uergel, vun där den Dikrecher Organist Maurice Clement him scho viru laangem geschwäermt hat an déi den europawäit bekannte belschen Uergelbauer Thomas erschafen huet.

Hien huet gemoolt a geschriwwen, virun allem immens vill Stécker fir d'Uergel, déi an dësem Concert zu Dikrech wonnerbar zum Droe koumen. Dat harmonescht Zesummespill tëscht Organist a Chouer ass allerdéngs keng Selbstverständlechkeet. Déi Dikrecher Kierch hei elo ass eng ganz grouss Kierch mat enger generéiser Akustik. Also do geet et wierklech drëms och, datt een ënne lauschtert, wat hei de Maurice Clement ganz léif gemaach huet an da kommen Consignen dann vun ënnen och wat wat klappt, wat ass ze haart, wat geet eventuell net mateneen, well well do ass de Klang vun der Uergel deen effektiv méi Raum brauch an de Chouer kënnt villäicht méi direkt oder ëmgedréint.

De Ciné Scala zu Dikrech, an deem ech haut sinn, ass nach zimmlech nei. Awer de Ciné Scala, dee gëtt et schonn ganz laang, an an der Zäit do goufen et esouguer eng ganz Rei vu Kinoen hei zu Dikrech. Duerfir wollte mir d'Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt haut notzen, fir nach emol op den Ursprong vum Kino am Stiedchen zréckzegoen. An der Groussgaass, do wou haut d'Steakhouse steet, huet 1913 e gewëssene Jean-Pierre Wagner Schumacher den éischte Kino zu Dikrech an d'Liewe geruff. De Cinéma Palace mat 100 Plazen a Balcon. Vun 1918 bis 1935 goung de Kino fir d'éischt un de Georges Nickels, dunn un de François Mérens-Hillach an zulescht un de Jean Meyer-Alf. Ëm 1915 gouf et schonn en zweete Kino. Am fréiere Café Central op der Cluster, do wou haut d'Spuerkeessgebai steet, huet de Besëtzer vum Café, de Charles Theis, deemools de Cinéma Pâté gegrënnt. Op der Nummer 8 an der Avenue de la Gare huet 1929 de Nic Welter Thiry en drëtte Kino opgemaach, de Ciné Caméo, dee spéiderhi vum Pierre Welter-Welbes iwwerholl gouf a bis 1975 funktionéiert huet. Eréischt 1951 gouf de Ciné Scala an der Rue Jean l'Aveugle an d'Liewe geruff. Dësen huet zum Veräinshaus vun der Dikrecher Por gehéiert. Wéi an de siwwenzeger Joren d'Kinoen iwwerall zougemaach hunn, huet sech 1977 d'Kulturkommissioun drëm beméit, de Scala um Liewen ze halen. 1985 gouf de Kino ganz vun der Gemeng iwwerholl. 2017 schliisslech ass de Ciné Scala an e fonkelneit Gebai um Site vun der fréierer Holzindustrie an der Rue de l'Industrie geplënnert an entsprécht elo alle Krittäre vun engem moderne Kinoskomplex. Deen neie Ciné Scala huet 5 Säll, déi no bäi 500 Leit ophuele kënnen. Schonn no engem Joer konnt den honnertdausendste Visiteur empfaange ginn. Domat geet eis November-Emissioun op en Enn. Bis déi nächste Sendung awer, do ass schonn nees zimmlech vill lass hei zu Dikrech. Duerfir loossen ech Iech elo mat engem ganz gutt gefëllten Agenda bis a véier Wochen nees. Sou, lo mir se och prett. Oh!
Déi Duschepa.
C'est à moi.
Den 19 November ass am Festsall vun der Grondschoul eng Konferenz zum Thema Fleegeversécherung, bei där Vertrieder vun der zoustänneger Administratioun vum Gesondheetsministère Ried an Äntwert stinn zu alle Froen am Zesummenhang mat der Assurance dépendance. Den 20 November gëtt zu Dikrech d'Orange Week lancéiert, déi op d'Gewalt géint Fraen opmierksam mécht. Fir déi Geleeënheet gëtt am Ciné Scala deen neie Samsa-Film Hors d'haleine virgestallt. Duerno ass eng Table ronde zum Thema Gewalt am Stot geplangt. Den 23 November invitéiert d'Philharmonie vun Dikrech nees op hire PMDN. Friends Concert an der Seeërei. Déi Kéier op Besuch ass d'Fanfare vu Veianen. De Concert gëtt fir den 80. Joresdag vun der Liberatioun vu Lëtzebuerg gespillt an heescht dann och Melodies of Liberation. De 24. November huet de Celtic Dikrech en zweete Cross fir dëst Joer geplangt. Dee selwechten Dag sinn och déi national Championnate Ramcross Country.

Hei kritt Dir matgedeelt, wat fir Ideeë fir d'Zukunft vun Dikrech zréckbehale goufen a wéi dës sollen an déi zukünfteg Pläng mat afléissen. No dem grousse Succès vun hirem éischte gemeinsame Concert 2017 invitéieren de Sängerbond Chorale Sainte-Cécile, den Ensemble Vocal Cantica an d'Soldschlësselcher op ee weidere Chrëschtconcert de 15 Dezember an der Porkierch